Dan il-programm huwa mtella' mill-istudenti tal-Higher National Diploma in Creative Media Production fi ħdan l-Istitut tal-Arti u d-Disinn tal-MCAST. Int Min Int qiegħed jittella' bl-għajnuna ta' Nexos, Domestika, JB Stores u Biocare Academy għall-Makeup.

Jiena lecturer l-Art and Design l-MCAST, ngħallem Graphic Design u Interactive Media, u fl-istess ħin qed inlesti l-aħħar ftit xhur tal-Masters ma' London College of the Arts fejn qed nistudja Digital Art. Bħalissa qed nagħmel proġett li ilu għaddej sentejn din it-tieni sena. Għandi blog fejn intella' x-xogħol kollu tiegħi u huwa fuq Filming li jiġi non-linear u fejn jidħlu l-watercolours u mbagħad miegħu anke sound. Ħafna drabi namalgama metodi tradizzjonali ma' metodi diġitali, kemm fix-xogħol fejn jidħol masters kif ukoll fix-xogħol li nagħmel apparti, anke meta eżempju nagħmel xi illustration ħafna drabi nibdieha bil-lapes u anke b'xi watercolours, jiġifieri u mbagħad niskenja u nkompliha nixxejdiha b'mod diġitali wara. It-teknoloġija qed taffettwa l-arti b'mod vantaġġjuż għax saċċi hija medium ġdid allura bilfors ħa jkun hemm il-vantaġġi fiha. Għandek numru ta' software kif ukoll equipment li inti tista' tgħaqqdu ma' metodi tradizzjonali fejn tista' tieħu dak li tkun għamilt qabel tieħdu oltre u tkompli anke tagħmlu b'mod interattiv. L-ikbar żvantaġġ li forsi hemm fit-teknoloġija fuq l-arti hija l-fatt li m'għadx hemm daqshekk authenticity fiha. Jiġifieri jekk inti once li saret digital, il-biċċa xogħol tista' tiġi shared u copied li mhux belfors tkun xi ħaġa ta' żvantaġġ, jista' jkun xi ħaġa tajba l-fatt li kulħadd għandu aċċess għaliha. Apparti minn hekk għandek ukoll il-problema li kif toħroġ teknoloġija ġdida forsi l-artist mhux daqshekk ħa jqis il-messaġġ li ħa jikkomunika imma iktar forsi juża t-teknoloġija bħala an easy way out biex joħroġ xi ħaġa ġdida. Ma naħsibx li l-arti tradizzjonali għandha xejn aħjar mill-arti diġitali. Hemm min forsi jgħidlek li l-arti diġitali hija flat ħafna u ma tistax tmissha, għalkemm jekk eżempju jien għamilt projection ta' xi ħaġa diġitali fuq biċċa drapp, dik diġà tiġi tanġibbli. Apparti minn hekk, Daż-żmien bi 3D printers nistgħu anke naqbdu 3D model nipprintjawh u jiġifieri l-argument li m'għandek xi ħaġa tanġibbli naħseb għalija m'għadux tajjeb. Meta artist qed iħabbat wiċċu mar-revoluzzjoni diġitali fl-arti, bażikament li jrid iżomm f'moħħu huwa li l-bidla hija tajba, allura m'għandux għalfejn joqgħod iħossu nostalġiku għal paintings li kien ikollna qabel, dawk naħseb jiena li xbajna naraw bħalhom u li hemm bżonn anke naraw daqsxejn x'nistgħu issa nagħmlu bl-affarijiet ġodda li ħirġin daż-żmien. Ix-xewqa tiegħi fejn tidħol it-teknoloġija u l-art hija li l-artisti ma jibqgħux forsi jaħdmu biss bil-bniezel u bil-kanvas imma anke Ma tibqax l-arti just xi ħaġa li xtrajtha u tfajtha fil-living room imma xi ħaġa li tinvolvi iktar nies, li qed issir interattiva, tista' tmissha, tieħu xi ħaġa lura, tibqa' tinbidel u għandek proċess li jibqa' sejjer għal ħafna żmien, tista' anke tikber, forsi anke permezz ta' artisti li jaħdmu anke ma' programmers u jsir iktar forsi group work mhux kulħadd jibqa' jaħdem daqshekk waħdu u nipproduċu anke forsi exhibitions li xbajna naraw. Ma naħsibx li qiegħda teqret l-arti tradizzjonali għax hawn artisti kbar li għadhom jużaw ehm, iż-żeba, eh, skultura. Issa jekk inti bil-kompjuter kapaċi tagħmel aħjar minna, tagħmilha. Ifen, sa ċertu punt naħseb hemm iktar exposure da' żmien. għall-arti diġitali? Le, ma naħsibx. Naħseb in-nies għadhom japprezzaw l-arti tradizzjonali fejn tmur f'mużew u tista' tara l-arti. Jien ma naħsibx hekk għaliex dina bħal meta hemm kompetizzjoni u mbagħad min hu l-aqwa jħawel. Jiġifieri qatgħu artisti jużaw arti tradizzjonali, jiġifieri ma naħsibx li. Li qegħdin qiegħda tmut l-arti tradizzjonali? Le, naħseb l-arti tradizzjonali aħjar milli l-arti fuq il-kompjuter, fl-opinjoni tiegħi. Però l-arti tradizzjonali dejjem tibqa'.

Jiena Ruben Zara. Il-qasam tiegħi primarjament huwa l-kompożizzjoni, Naħseb Malta l-uniku wieħed li naħdem full time f'dal-qasam u li rnexxieli niżviluppa professjoni minna. Bħal kull eh, mużċist li ġej minn formazzjoni klassika bħali naħseb l-ewwel fażi kienet ta' studju intensiv barra minn Malta. Fil-fatt, wara li gradwajt mill-kors tal-mużika fl-Università Malta, hawnhekk kont għamilt erba' snin Ruma, eh, fl-Akkademja ta' Ruma tal-Mużika u erba' snin wara l-Amerika. Meta kont l-Amerika għamilt l-aħħar sentejn naħdem ukoll fil-qasam taċ-ċinema bħala kompożitur għaċ-ċinema. Iżda Fl-1999, fil-fatt eżatt qabel ma tlajt l-Amerika, kont waqqaft il-grupp Etnika flimkien ma' xi kollegi tiegħi, grupp li biex ngħid hekk ħa ħsieb il-qawmien tal-istrumenti tradizzjonali Maltin. U għalhekk parti kbira mix-xogħol tiegħi, mill-impenn tiegħi minbarra l-mużika klassika fuq network ta' kunċerti barra minn Malta, nieħu ħsieb ukoll il-mużika tradizzjonali, f'kuntest ġdid. Il-mużika Maltija imma ppreżentata f'gwarniċ ġdid. Mela, l-isem Nafra ifisser bl-Ingliż nistgħu ngħidu jfisser a call for alarm. Fil-Malti, il-kelma nafra għandha diversi tifsiriet imma kollha huma marbutin ma' element ta' attenzjoni jew qawmien. Kienu pereżempju jdoqqu n-nafra bit-tambur u l-flejguta meta joħroġ il-bandu tal-kavallieri, pereżempju tal-Gran Mastru, jiġifieri huwa ħoss dejjem abbinat ma' li tqajjem kuxjenza. Aħna qed nużawh f'dan is-sens imma fis-sens li nqajmu kuxjenza f'dak li huwa wirt Malti, mużika Maltija u identità kulturali Maltija. il-grupp Nafra fil-fatt għandu iktar identità ta' ensemble milli ta' band għal-raġuni illi il-membri mhumiex fissi ma jinbidlu skont il-proġett. Nafra hija esponent importanti tal-wirt Malti fil-mużika, iżda f'kuntest ġdid. Għal ħafna snin, il-mużika Maltija dejjem kienet abbinata ma' udjenza limitata, udjenza ta' għana Malti jew inkella ta' palk folkloristiku biss. Nafra li qed tagħmel huwa li qed toħroġ din l-identità ta' strumenti Maltin u melodiji Maltin iżda f'kuntest aktar kontemporanju, f'kuntest ta' world music. U għalhekk fl-arranġament kumpless li nippreżentaw fil-programm, dan ir-repertorju jintlaqa' b'entużjażmu anki minn pubbliku internazzjonali u pubbliku ta' żgħażagħ. Mela, Nafra hija primarjament band akustika sewwa, iżda ġieli kellna esperimenti fejn bil-ħoss uniku, biex ngħid hekk, bil-ħoss awtentiku tal-istrumenti Maltin jitħallat ma' elementi ġodda. Pereżempju, sentejn ilu kelli proġett ma' Nobling Show, fejn ħallatna hip hop ma' mużika Maltija. Dawn ħafna drabi ma jkunux proġetti li noħroġ bihom jien imma li fuq stedina ta' band oħra nikkollabora u għalhekk joħroġ prodott li huwa fusion biex ngħid hekk ta' dawn iż-żewġ elementi. Iżda huma proġetti li jinteressawni ħafna. ukoll. It-teknoloġija llum irridu ma rridux qed teffettwana. Kull ħaġa li tiffettwana fit-tajjeb tista' tiffettwana fil-ħażin, ġifieri kull ħaġa li hija tajba nistgħu nabbużawha u tiġi ħażina. Ma hija mistoqsija daqsxejn diffiċli għax il-teknoloġija tippenetra il-livelli kollha tal-arti, iżda f'dak li hu biex ngħidlek mużika, jista' artist jibqa' jagħżel mezz li mhux elettroniku. Jiġifieri l-elettronika bla dubju ħa tinfluwenza l-produzzjoni, id-diffużjoni, il-marketing. Illum EPK, Electronic Press Kit, huwa l-aħjar l-iktar mod effiċjenti ta' kif band tilħaq kuntatt ma' aġent jew ma' direttur artistiku. Jiġifieri il-mezz teknoloġiku qed jilħaq il-livelli kollha. Iżda int jista' jkollok vjolinist li għadu qed idoqq dak bħal arti, bħal arti viżwali. Ma jfissirx li għax illum għandna Photoshop m'hawnx min għadu jpinġi bil-pinzell. Jien personalment dejjem nara li t-teknoloġija primarjament qiegħda tgħin, mhux qiegħda xekkel. Bit-teknoloġija il-kuntatt ma' ċentri ta' folklor madwar id-dinja Huwa iktar immedjat. Hemm iktar kuxjenza fuq il-mużika Maltija għax issa fl-aħħar jistgħu jaraw fuq YouTube iż-żaqq u t-tambur. Jistgħu jisimgħu l-għana. Jiġifieri l-futur naħseb illi huwa pożittiv. Jien jisimni Shirley Mallia, edha ħarna xil diploma in graphic design. Għalissa għanna assignment li għedin naħdmu fuq activity book Huwa bit-tema ta' healthy lifestyle għat-tfal ta' bejn ħames snin sa tmien snin. Jiena ġejt inspirata minn il-ħaxix, ridt nagħmilhom vera childish u sempliċi. Ridt ukoll indaħħal karattru tifel ħalli jkollhom relazzjoni bejniethom ukoll. Jiena ridt nibni l-karattri tiegħu fuq ċertu fantażija ħalli t-tfal ikunu jistgħu jużaw l-immaġinazzjoni u jsibu relazzjoni bħal anka jieħdu ispirazzjoni mill-comic books u l-kotba li ġieli jraw u cartoons u hekk. Aħna l-ewwel nieħdu l. Id-drawings bil-lapes naħduhom fl-Illustrator, nagħmlu l-outlines ħalli jkunu iktar bold, u mbagħad mill nieħdu l-outlines fuq Photoshop ħalli jiena lija nsibu iktar aħjar biex nagħmel il-kuluri, eh, nimmanipula it-textures u anka biex nagħmlu iktar friendly anka ħabba l-karattri. Kif lestejt il-karattri u mbagħad daħħalt kollox fuq InDesign, mbagħad qbadtu u bdejt nibnieh ftit ftit, nitfa' l-front cover, il-karattri, xa jgħidu, nispjega l-logħob, ħafna hekk insomma. Inni nieħu ħsieb dan il-post li huwa l-Palace Theatre għal 54 sena. Qabel il-kostruzzjoni ta' dan il-post, hawnhekk Kien hawn palazz antik kbir illi ħattejnieh u wara li bnejnieh kellna diffikultajiet dwar l-isem sa nsemmuh u ddeċidejna illi nsemmuh The Palace għal palazz antik li kien hawn. Dan il-post beda x-xogħol tiegħu fin-1958. Domna bej erba' u ħames snin. Il-perit kien il-Perit Duminku Mintoff. u d-designer kien Anvil Cremona. L-ewwel pjanijiet ta' dan il-post kien mibni bħala teatru għal tokis u ma minniex tokis qatt. Ir-raġuni kienet il għaliex meta lestejnieh, it-tokis beda jbatti u aħna kellna ndawru r-rota mod ieħor. L-ewwel funzjonijiet kienu konna nagħmlu tiġijiet, parties, engagements, any parties konna nagħmlu. U wara li domna żmien twil nagħmluhom dawn, waqafna u qlibna biex nagħmlu d-danzi żaż-żgħażagħ li kienu fi żmien is-sixties. Il-ħinijiet kienu tad-dances kienu mis-sitta sad-disgħa ta' filgħaxija. Ir-raġuni kienet il għaliex it-tfajliet kienu jmorru minn għalihom jgħidulhom il-ġenitur li sejrin it-tokis u kienu jiġu d-dance. mis-sitta sat-tmienja u nofs u jitilqu jiġru. Barra minn hekk, ġieli ġieli kien jiġi xi missier ta' xi waħda jgħid li t-tifla hawn qiegħda, kont ngħidlu, Hijiex hawn, jien ma rajthiex. U kont immur niġri u noħroġha mill-emergency exit biex ma jindunax li qiegħda ddans. U mbagħad kien imur isibha d-dar. Jiena niftakar illi kellna suċċessi kbar f'dawn id-dances, kbar ħafna. Mela li x'konna aħna biss f'Malta aħna u l-Felicia. U niftakar mbagħad wara li għamilna żmien twil bihom daw id-dances, kellna waqfuhom ela li x'beda t-taħwid. U mbagħad wara ffurmajna ballroom club u għamilna bingo club illi kienu suċċess it-tnejn u għadhom suċċess sal-ġurnata tal-lum. Il-post kien ta' suċċess il għaliex għal dak iż-żmien kien modern ħafna, kien wieħed mill-aqwa postijiet ta' Malta u barra minn hekk aħna konna nġibu l-aħjar gruppi ta' Malta bħalma kienu l-Malta Bums, l-Echoes, il-Followers, il-Graduates. Kien hemm ħsieb wara biċċa xogħol Jew jew illustration naħseb iva. Għax bil-computer, il-computer qisek tafas dik il-buttuna u jekk tkun daqsxejn moħħok hemm tista' tpinġi li trid naħseb fl-opinjoni tiegħi. Iva, naħseb hemm hemm ċerti affarijiet li tista' tikklassifikahom bħala arti. Naħseb l-arti fiha nnifisha trid ċertu kreattività, naħseb dak li huwa kreattiv tkun tista' tikklassifikah bħala arti. Jien għalija arti hija dik il-ħaġa li tagħmel b'idejk u nemmen ħafna fiha mhux Arti bil-kompjuter. Meta ma kienx hawn dik it-teknoloġija, hemmhekk artist jew artista fil-vera sens tal-kelma hija artista. Hi arti wkoll. Hi arti importanti, speċjalment daż-żmien fejn id-dinja, it-tfal qed jikbru fuq il-kompjuters. Anki aħna issa d-dinja nqalbet Ma naħsibx. It-teknoloġija qerdet ċertu jiġifieri affarijiet.

Meta tkun pożittiv inti, iġġagħal ħaddieħor ikun pożittiv fil-ħajja. Tant ħadt tabi kbira li mort nieħu ċis ġelat u pasta jiġu bix-xorta.